Helo, Helen dwi a dwi'n hyfforddwr Pilates. Dwi yma i gyflwyno ychydig o ymarferion ymestyn a symud y corff yn ysgafn. Maen nhw'n ymarferion y medrwch chi wneud peth cyntaf yn y bore neu amser gwely, dewiswch chi. Maen nhw'n ymarferion ysgafn, ond fel gyda pob ymarfer corff arall, os nad ydych chi wedi arfer gwneud y math yma o ymarfer, Cael sgwrs hefo eich ymarferydd iechyd i'ch cynghori chi. Hefyd, cynhyrchwch amser wrth fynd trwy'r symudiadau yn defnyddio'r anadl i reoli y symudiad. Ddylia ddim un o'r symudiadau yma frifo, felly gweithiwch o fewn eich terfynau a'ch cyfyngiadau eich hun. Cymerwch eich amser, defnyddiwch yr amser yma hefyd i ymlacio a chael amser tawel i chi eich hun. Da ni'n mynd i gychwyn yn sefyll yn dal, y coesa jyst lled yr hips, y clunia ar wahân a dwi eisiau chi sefyll yn dal i fyny trwy'r corff. Mae modd gwneud y symudiadau cynta yma hefyd tra da chi'n eista ar gadair. Yn ymestyn trwy'r corff, da ni'n mynd i rowlio y sgwydda i fyny ac i lawr. Da ni'n mynd i fod yn defnyddio egwyddorion Pilates wrth i ni wneud yr ymarferion yma. Chi'n codi'r sgwydda i fyny ac i lawr. Dychmygwch bod y sgwydda yn cael eu tycio yn ôl i pocedi cefn a'ch trowsus. Yn dal y sgwydda yna i lawr yn agor trwy'r collarbone. Da ni'n mynd i weithio trwy'r sbaen yn y neutral, mae'r asgwrn cefn yn y mespin i fyny. A dychmygwch bod gennych chi bolon o ddŵr yn eistedd yn eich pelfis. Da ni'n trio cadw y dŵr yna yng nghanol y bolon. Felly mae hyn yn annog y corff i ymestyn trwy'r cefn. Da ni eisiau cefnogi top y corff a gweddill yr asgwrn cefn trwy'r symudiad, felly da ni'n gweithio lot trwy'r côr, yr cyhyrau mawr na sydd trwy canol y corff, y canol a lawr y cefn. A dwi eisiau i chi ddychmygu bod gyda chi felt mawr o gwmpas eich canol. Da ni'n mynd i dynnu'r belt yna i'r pen, i'r degfed nod. Felly dychmygwch a teimlwch y cyhyrau yn dod at ei gilydd yn slo bach. Yna da ni'n mynd i ryddhau y belt i lawr i'r wythfed, y pumed a'r trydydd notch. A da ni'n mynd i trio dal ar y trydydd na. Felly da ni'n neud yn siŵr bod ni yn cefnogi'r cefn a da ni jyst yn teimlo y cyhyrau yna yn gweithio yn ysgafn. Mae pob symudiad yn dod o'r canol. Rhowch eich dilo ar eich asennau a da ni'n defnyddio'r anadl wrth anadlu fewn trwy'r trwyn ac allan trwy'r ceg. Ac wrth i chi anadlu fewn trwy'r trwyn, ac allan trwy'r ceg, dwi eisiau chi ddychmygu yr osau yna'n agor ac yn cael fel par o gyrtans. Da ni'n anadlu fewn i'r ochr tra'n dal y cor yna ar y trydydd pwynt ar y belt. I fewn, Ac allan. Dewch a'ch dwylo i lawr wrth eich ochr a dwi'n mynd i droi i ddangos y symudiad cyntaf. Da ni dal yn sefyll yn dal trwy'r corff. Dewch â'r gen i lawr uwch ben y frest. Plyggwch yn ysgafn trwy'r pengliniau os yn haws. Cymerwch yr anadl i fewn ac ar yr anadl allan. Da ni'n mynd i gyrlu lawr trwy'r asgwrn cefn. Yr un vertebra ar y tro yn araf. Plygwch yn bellach trwy'r pengliniau os da chi'n teimlo'r tensiwn trioli coesau a jyst dod lawr cyn belled y sy'n gyffyrddus i chi. Yna'n ara bach, da ni'n codi nôl i fyny, eto'n adeiladu'r asgwrn cefn yn un fertibr ar y tro, yn dod yn nôl i fyny, y sgwydda a'r pen yn dod olaf. Ysgwydd yn tyrchio'n ôl ac yn ymestyn eto trwy'r corff. Nawr fedrwch chi wneud rhyw ddau neu dri o hynna i ni cael dechrau cnesu trwy'r cefn. Mae'r ymarferiad nesaf yn rhai fedrwch chi wneud hefo pwysau. Fedrwch chi ddefnyddio 1 kilo neu 2 kilo, be bynnag sydd yn gyffyrddus i chi. Da ni'n mynd i ddechra eto yn sefyll yn dal, da ni'n dal y delo i lawr, yn agor trwy'r sgwydda, trwy'r collarbone, a jyst yn rhaid i'r pen elin yn ysgafn uwch ben y wast fan dyma. Y delo yn gwynebu, cledra'r delo yn gwynebu fyny at y nenfwd, yn cymryd yr anadlu fewn, ac wrth anadlu allan, dewch â'r breichiau allan chydig bach pellach a tynnu yn ôl i fewn. Daliwch y belt 'na ar y trydydd notch, yn anadlu allan, ac anadlu i fewn. Yn anadlu allan, ac i fewn. Ac eto, gwnewch rhwng 8 a 10 o'r ymarferion yna. Os ydych chi'n dymuno dod â pwysau i fewn i'r ymarfer, yna mae'r un nesaf yn un ble fedrwn ni wneud hyn yn eitha hawdd, eto'n rhaid y pwysau'n cladra'r delo panelyn uwchben y wast, a gwrth anadlu allan tro yma, bod ni'n mynd i ddod â'r delo ymlaen at hynny yn ôl. Dychmygwch bod gennych chi blat a da chi'n cynnig rhywbeth Neis ti Rwy. Da ni'n tynnu'r plât yn ôl, eto, yn dal y belt 'na ar y trydydd notch, teimwch cyhyrau'r côr yn tynnu i fewn yn ysgafn, eto'n gwthio allan, ac. Ife. Ac eto, drwy chi wneud rhwng chwech ac wyth o'r ymarferion yna, hefo neu heb y pwysau. Symudwn ni mlaen i ddod i fewn i droi top y corff. Ambell i opsiwn yma, os ydy o'n gyffyrddus, rhowch eich dwylo jyst yn ysgafn tu ôl i'r pen, eto'n ymestyn trwy'r corff, cymryd yr anadl i fewn wrth i ni baratoi, Ac wrth anadlu allan yn troi yn ysgafn i'r ochr. Gwnewch yn siŵr bod ni'n troi yn fyma o'r cor. Anadlu allan. Anadlu fewn. Ac ac yn ôl i mewn. Yn ystod i'r symudiad yna fod breichiau fyny'n anghyffyrddus am unrhyw reswm, dowch â'ch belo i lawr o'ch blaen, rhoi nhw un ar ben y llall. Gwneud yn siŵr bod y penelin a'r ysgwydd yn lein, tacio'r sgwyddau yn ôl yn ysgafn, eto'r côr ar y trydydd. Cymryd yr anadlu i fewn wrth i ni baratoi, anadlu allan, a troi. Just cyn belled A mae'r sgwydda wedi tacio nôl yn caniatáu i ni wneud, felly da ni ddim yn mynd yn bell, triwch gadw'r hips yn gwynebu ymlaen, fyddwn ni eto'n gweithio o'r cor ag allan. Yn ôl i mewn. A mi fedrwch chi hefyd fynd ar ymarfer yma gam ymhellach os da chi'n teimlo'n gyffyrddus yn dod ar delo allan ac eto'n cymryd yr anadl i fewn. Anadlu allan a troi. Yn ôl i fewn. Ac anadlu. Allan. Triwch feddwl am y llinellau hir na. Cadw'r garddwn, y penelin a'r ysgwydd mewn llinell. Ac eto, gwneud rhyw 8 i 10 o'r hyn.